Tagi, di yiwet n ubas taqbaylit i kun yettawḍen si Transwell Radio Monte Carlo. La sslam-a nwen. Iḍ-agi, tikli lmumen. Tismin weɛrent am uzekka. i d-nas i Nasliman, anwa ur njerreb ara saɛa saɛa tismin i ttalin gul-is? Ɛni la yiwen i ttḥessisen iḍ-agi i umi mmečč wul-is s tismin a lxaṭer i la wayeḍ i yerbeḥen fell-ak deg lxedma, win i tt-ukabren akteṛ-ik? Neɣ yiwet tmeṭṭut i ttasmen ɣef takna-s, Yiwet teqcict yettasmen imi d gma-s i yettawin kullec deg uxxam-nwen, kemmini ur tqebbleḍ ara merra. Tismin ssehlkent ula d imecṭuḥen mi ara ilal llufan ajdid deg uxxam. D tidet, ayen i d-yenna Sina Sliman, tismin weɛrent akteṛ uzekka. Lameɛna deg nnuba n wass n ssebt, heddreɣ-asen i wid yettusemman d lmumnin n Sidna Ɛisa, wid yebɣan lbaṛaka n Ṛebbi deg waya-agi. Cciṭan, ilan d aɛdaw n Ṛebbi, ad ixdem lmeǧhud-is, ad aɣ-iḥrem ɣef lbaṛaka-agi, ad iceggeɛ deg ubrid-nneɣ, ayen ara yessxeṣren lemɛaceṛa-nneɣ d Ṛebbi. Ddurt iɛeddan, neḥbir ɣef asgermed, i itekksen seg wul n lmumen lfeṛḥ d lehna meṛṛa. Ma ttenkaren tismin deg tajmaɛt n lmumnin, s leɛqel, ad d-ssengrent, ad mbuzzaɛen wid i d-uklen Ɣer lweqt-nni s lmaḥiba tagmat. ismin ttenkaren deg ulawen n wid yettkumandin deg tajmaɛt acḥal d abrid akkenni i yeḍra s ṭṭulba n sidna ɛisa mi bdan ad maǧǧadalen wagarasen anwa ara yilin d amezwaru Sidna Musa, win irafqen lǧenn s Ṛebbi zik deg lxali, isɛa gma-s Ḥarun, iwesmen fell-as. Yiwen wass, iɛeggeḍ s ẓɛaf, Ɛni Ṛebbi a ihdeṛ i lǧens-agi s uqemmuc n Musa kan? Ɛni ur aɣ-istenfeɛ ara ula d nekkni? Amzun inna-yas Ḥarun i Ṛebbi, Ɛni Musa xir-iyi? Ḥarun, Ittuw belli mačči d ṣṣut n Musa ay slan, lameɛna d Ṛebbi i sen-iheḍṛen s uqemmuc n Musa. Yeḥya ben Zakariya ittusemma d ṣṣut n Ṛebbi yettɛeggiḍen deg lxali, iheggan abrid n Lmasiḥ, netta am Musa. Ɛeqlen, s wanuz, belli mačči d nutni yenfɛen, i yemechhuṛen zdat lǧens-nsen, lameɛna llan kan d ṣṣut i yestenfeɛ Ṛebbi. Ihi kunwi iḥamlen Sidna Ɛisa, ma tufam iman-nwen deg tajmaɛt n wid i t-iḥemmlen, ur ttqellibet ara amkan amezwaru ad tkumandim, ma tebɣam lbaraka n Rebbi. Ur ssemɣuret ara iman-nwen, ur ttqellibet ara nnfeɛ-nwen, ur ttasmet ara ɣef wid i yesbedd Rebbi nnig-wen. Ssanzet iman-nwen zdat-s, dɣa ad ken-yesseɛli netta. ma ihegga-yawen i wayagi. Acḥal i yeshelen lum wid itteddun yid-neɣ deg ubrid n Sidna Ɛisa? Imgun, ur asen-qqar ara kra neɣ kra neɣ udmawen ɣer udmawen-nsen, lameɛna akken ara nhedder s wayeḍ isehel ad nini ɣef win ɣef ay nettasem, winna ih! Dɣa ad nhuz iqerray-nneɣ. Ulamma nenṭeq kan s yiwen n wawal, neṣṣub deg yemmat-nneɣ ɣef ay nettasem. Issin n tayetmaten di setma, mačči kan d lǧar-nni i yeslan wawal-nni. Isla diɣen Ṛebbi yessnen tismin n lɣucc d lḥeqran yettalin acḥal d abrid deg ulawen n warraw-is. Ṛebbi ur aɣ-yettaǧǧa ara imiren mebla kra n lɛeqquba. Acu ixdem i Ḥarun mi s tismin iɛeggeḍ ɣef gma-s Musa? Ɛni ilum-it? Yettwakteb yessiwel i netta d tameṭṭut-is, law d Musa, ad ffɣen i tlata ad bedden zdat-s. Ṛebbi iṣubb-d imiren deg usigna i ten-iɣummen. Ihdeṛ-asen si talmast n usigna, inna-yas i Ḥarun d tmeṭṭut-is, Acu ɣef theddṛem akkenni ɣef uqeddac-iw Musa? Ṛebbi irfa, iwet tameṭṭut n Ḥarun s lehlak iweɛṛen, lbeṛs. Deg wawal Ṛebbi, lbeṛs-agi d lmital n ddnub i yesxeṣṛen leɛḍam n bunadem meṛṛa akken ixdem lehlak-agi. Ḥarun d tameṭṭut-is ɛeqlen imiren iman-nsen akken llan zdat Ṛebbi. Ɛeqlen akken Ṛebbi iḥesseb tismin d ddnub i yessenfeɛ Cciṭan ad yesseɣli wid ittkumandin deg tajmaɛt n lmumnin, d ddnub imeččen ulawen-nsen i ten-yettarran mebla nnfeɛ deg ufus n Ṛebbi, amzun mmuten zdat-s. Ɣef wayagi i d-iqqar Sliman tismin weɛren akteṛ uzekka. Tura, Ulac aṭas i d-baɛen si Nna Ɛisa Ɛinani deg tmurt Leqbayel, ulamma imken llan aṭas yumnen yis-s tuffra. Imken ulac aṭas i ttnejmaɛen bu yiḍ iḥamlen si Nna Ɛisa lweqt-agi, ulamma lejdud-nwen ssnen abrid n si Nna Ɛisa, aṭas deg-sen ilan d imasiḥiyen. Wi yeẓran si ɣer zdat, ad isekker Rebbi gar-awen aṭas n wid iqablen leslak n Lmasiḥ, dɣa imiren, Ad yextir Ṛebbi gar-awen, wid ara yilin d iqerray n tajmaɛt, wid i idehhen Ṛebbi s Ṛṛuḥ-is, ad nehṛen taqeḍɛit n lmumnin-ines. Ihi ur ttasmet ara bwa gar-awen, ur ttmeǧǧadalet ara bwa gar-awen, anwa ara yilin d amezwaru, anwa ara yilin d aqerruy. Ṛebbi ad yextir kan wid yunzen am Musa. Ihi ssanzet iman-nwen zdat-s. Akun isɛali netta. Qablet s lmaḥiba win i yesbedda Rebbi ad yili d lmaɛlem-nwen. Ɛawnet-t deg kulci. Akken imiren Rebbi ad yefreḥ yis-wen, a wen-ittnerni, ad awen-ibarek, a ken-yerr d lbaraka i wid i ken-d-izzin.

Win yesbedden iman-is, ittṣubbu i gma-s, ur yesɛrag wul-is lmaḥ i Rebbi. Sidna Bulus yessefhem-aɣ-d deg tebrat i gekteb i lmumnin n zik, acu d ṣṣifa n lmaḥiba i yessers Rebbi deg wulawen n warraw-is. Ttwakteb, Lmaḥiba tettraǧu s ṣṣber, teččur d lǧuda. Lmaḥiba ur tettasem ara, ur tessemɣar ara iman-is, ur tettzuxxu ara, ur txeddem ara ayen icemten, ur tettqellib ara nnfeɛ-is, ur tzeɛɛef ara, ur tḥesseb ara ccer, ur tefraḥ ara s lbaṭel, lameɛna tefraḥ s tidet. Teddal i kulci, tettraǧu kulci, tṣebber i kulci. Yenna-d Bulus, Ɣas ad ṣeddqeɣ ayla-w merra ad sɛiceɣ igellilen, ɣas ad sebleɣ lǧetta-w ad tt-sserɣen, ɣas umneɣ s Rebbi d Sidna Ɛisa, Ma ttasmeɣ ɣef gma, ma ttqellibeɣ nnfeɛ-iw, akteṛ i ttqellibeɣ nnfeɛ-ines. Laman-iw d ulac, ur ineffeɛ ara. Win yettasmen, ur yesɛi ara leɛfiya Ṛebbi deg wul-is. Muqel kan udem iwṛaɣen n win yettasmen, ad tfehhemem ur iṣeḥḥa ara. Win yunzen akken yebɣa Ṛebbi i warraw-is, ur yettuqim ara aɣilif ma yettwextiṛ gma-s deg umkan-is. Win yunzen yessen d lmizan n Ṛebbi i imeɛnen mačči d ayen iḥesben fell-as watmaten-is neɣ acu qqaren fell-as lǧiran-is. Lmumen tidet yessen Ṛebbi yextar leḥwayeǧ ur neǧhid ara n ddunit, tid ittuḥeqren gar medden, yessent ad yerdu ulac tid ilan i wakken ula yiwen ur ittzuxxu zdat-s, win ittasmen ittzuxxu, alaxaṭer yeḥseb iman-is axir n gma-s.

I wid akk imeččen s lehlak-agi n tismin zux d astɛamel, Sidna Ɛisa yeqqar, uɣalet am llufanat. Nutni ur ttmetilen ara, ferḥen s wayen sɛan. Ḥaca mara bdun ad mɣuren ara kecmen imir n wulawen-nsen tismin, ara ten-imeččen, ara ten-iḍuren, armi i ten-iserreḥ Sidna Ɛisa seg ddnub-agi icekklen acḥal medden.

Ma yeqqar amzuɣ, ala xaṭi nekk mačči d tiṭ ur ttiliɣ ara lǧetta. Anida ara tili timesliwt? Tiṭ ur tezmir ara ad tili ufus, ur k-ḥwaǧeɣ ara. Kul ljerwaḥ n bunadem yesɛa lcuɣel iman-is. Ma yexdem ayen i s-yumr aqerru i lǧetta-nni ad tṣeḥḥi, bunadem ad yini ad yili deg laman. Akken i diɣen deg tajmaɛt n Sidna Ɛisa ilaq-asen kul yiwen ad yesɛa lcuɣel-is. Ma iqbel s wanuz ayen i s-yumr aqerru n tajmaɛt n Masiḥ, ur ttilin ara imir n tismin gar lǧerwaḥ. I nekni llan kra deg-wen ilan d imaseḥḥiyen izedɣen deg tmura n ɛla berra Lezzayer, anida tzemrem ad tnejmaɛem ɛinani s imaseḥḥiyen nniḍen. Tessnem deg tajmaɛt-nni kul yiwen yesɛa ccɣel-is, Ma yexdem-is d wam, ad teǧǧehed tajmaɛt n yal xaṭer meǧǧazan watmaten xedmen s dukli ur ttasmen ara wa wa gar-asen. Lxaṭer anida llan tismin, ulac amjazi, ulac lferḥ d lehna, ulac tazmert. Akken-i i yettili lḥal diɣen Deg lǧetta n bunadem, ma leǧrwaḥ-is ur xeddmen ara akken ilaqen. Deg tajmaɛt n Sidna Ɛisa ulac am amkan i tismin. Mkul yiwen yeḥwaǧ gma-s, yelzem-as i mkul yiwen ad ikaber gma-s, ad t-iḥemmel. Ulamma yeččur ubrid d ṭṭlam, qeṛṛbet ɣer Sidna Ɛisa,

Tismin weɛrent am uzekka. Akka i d-yenna Sidna Sliman, lameɛna netta ila deg ddunit uqbel i d-iḍher Lmasiḥ. Yeḥya ben Zakriya yenna-d deffir tissin n Lmasiḥ, A lmut, anida tella tisiqest-im? Tisiqest n lmut d ddnub, lameɛna lḥemdullah mi aɣ-d-ittak Rebbi aɣleb s Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Netta yusa-d ad iɣleb Cciṭan d tazmert-is iɣelben ula d lmut. I wid itteklen fell-as, Lmasiḥ ittak-asen diɣen aɣlab ɣef tismin d ddnub irkul, itekkes tisiqest lmut d aẓekka. Akken i zemren ad inin lmumnin-ines s ḥqiq, deg leḥwaǧ-agi akk nella d lɣalbin nerna akkin, s win i ɣ-iḥemmlen, Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ma tgettbem-aɣ-d. Ur tqeblem ara lǧawab, ayagi yeḍra ala xaṭer ur nqebbel ara tibratin-nwen. Lameɛna ṣebret, deg tebdaɣt tikkelt niḍen ala xaṭer nesɛa amni ameqqran, ad awen-nɛawen ad tfehmem akteṛ ɣef ubrid n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ataya ihi lɛelwan-nneɣ ma tebɣam ad iyi-tketbem. Lalla Werḍiya, Boîte postale 141 Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit Lala Werdiya, tabwaṭ n tibratin 141 Monte Carlo, Monaco. ḥassiset lǧemɛa i d-iteddun inuba lexbar lxir sebt i d-iteddun inuba-agi ittusemman tikli lmumen nubat-agi i snat ttawḍen ɣur-wen si Transworld Radio Monte Carlo ɣef lmuja talmest